اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت صحت ٹھیک ہے امید کرے سو سارے یار دوست احباب تندرست ہو سن ماشاءاللہ خوبصورت جا نیو ادر ویلاگ برانڈ سریکی آج ماشاءاللہ تھوڑے بھرا نے خوبصورت جا ویلاگ کر گی دے شروع تے پیارا جا پاک ویلیج لائف دی آواز تے پیاری پیاری گھر کھڑے تھے ماشاءاللہ ریڈی شیڈی تھی کہ لش پش کر کے دے ہو گئے تیار چلدے پئے ماشاء اللہ اپݨی کیبن تے روزی روٹی دے چل کے تے تہاکوں نظارہ ݙکھیندے خوبصورت جیہا ماحول باہر دا سرائیکی نظارے تے اپݨے پیارے پیارے اساں نیو ادر ولاگ سٹارٹ کر گھیدے تہاکوں ساریاں کوں محبتاں بھرا سلام تھی ڳیا ساݙے طرفوں پاک ولیج لائف دی طرفوں سلیم کھوکھیالہ خوبصورت جیہی آواز سرائیکی سرائیکی نظارے تے بڑے پیارے پیارے جتنی وی سنگت ساز یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن نویں نویں ہن ساڈا پاک ولیج لائیو چینل کوں سسکرائب کریسن اور بیل آئیکن گھنٹی وی نال پریس کر گھنسن کیونکہ ہر آون آلی نوٹیفکیشن تہاکوں ساڈی ملسی راہندی ساڈے سرائیکی ولاگ دی تے اوں امید کریسوں سارے سجن بیلی احباب تندرست ہوسن اور خوشیاں نال ہوسن فٹ فاٹ ہوسن ماہ رمضان دا پہلا روزہ تہاکوں ساریاں کوں مبارک تھی گئے ساڈی طرفوں پاک ویلیج لائف دی طرفوں ساریاں کو روزہ مبارخ تے اج ماشاءاللہ پہلا روزہ تھئے گیا اللہ پاروں خیر تے زندگی بخیر ایویں جڑے رہاسو ماہ رمضان پورا گزارنا ہے جلدی جلدی تے ساڈا ویڈیو واچ کرنی ہے واچ کریسو تے ساڈا واچ ٹائم ہی کمپلیٹ تھی ویسی ماہ رمضان دے صدقے اور انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تے ایویں جلدی جلدی ویڈیو دے نال جڑسو آندے جتنی وی سنگت ساتھ نویں نویں ہے وہ اپنا کریندے آسو فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو آندی پئی ہے تے فیس بک پیج وی سلیم کھوکھے آلا ہے ایکوں وی فالو کریسو محبتاں کریسو پیارے جے کمنٹ کریسو ولاگ ساڈے ماشاءاللہ چینل تے ڈھسر دے پین تھے ایکوں ویسو انہاں کوں ویڈیو واچ کریسو لو یو تھی ویسی سرائیکی وسیب آلیاں دا حق بنڑدے جلدی جلدی ساڈی ویڈیو واچ کرن واچ کرن ساڈے نال محبتاں ونڈاون ساڈا واچ ٹائم کمپلیٹ کراون تے ول اساں سمجھے گرو نا ول تہاڈے بھرا لنگر پانی دا انتظام کرن۔ اللہ پاروں خیر جڑے رہسو نال نال چلدے پئے آں بار چال کے کھوکھے تے روزی روٹی کرینے آں تاکوں آج دا مزیدار خوبصورت جیہا ہک چھوٹا جیہا ٹریولنگ ولاگ وی انجوائے کرویسوں آج دا گھر کھڑے سے ہن نکلدے آں بار چلدے آں کھوکھے تے کھاکھے تے چل کے تاکوں ڈکھیسوں خوبصورت جیہا ولاگ سرائیکی نظاریاں دا اور اپنے پیارے پیاریاں دا سلو بولن دا ریزن اے ماہ رمضان اے ادب ضروری ہونا چاہیدے باقی نال جڑے راہسو ویڈیو اسکپ نہ کریسو چلدے ہیں باہر چل کے نظارے ڈیکھینے ہیں اور ویڈیو اسکپ نی کرنی اج دا ولاگ دل چسپ کرنے اساں لیول دار چس آوسی دھوڑاں پاٹڑے ہونے اج دے ولاگ دے سرائیکی نظارے اپنے پیارے پیارے مزیدار اور لیول دار۔ ماشاءاللہ سنگت اگاں آ گئے اسے ساں باہر گھرو تے باہر گھرو آ کے سیدھا اساں آپ پہنچے اپنے ولاگ دی طرف ولاگ ساڈا ماشاءاللہ نہر دے آ گئے نہراں سک گئیاں تے نہراں آون دے باوجود ولا اساں آئے ہاں ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ ولاگ سیدھا ڈائریکٹ نہر دے تے نہر دا نظارہ فل آندا پیا بیوٹی فل بیوٹی فل سرائیکی نظارے پیارے پیارے تے ماشاءاللہ نہر فل زوراں تے اے سبزی تہاڈے گاؤں دے وچ خوبصورت جئی بڑی وڈی نہر نال گرین گرین پودے لگے ہوئے ہن تے خوبصورت جیہا سجاوٹاں نال سجی ہوئی ہے تے اساں اپنا ولاگ گھن کے پہنچے ہیں نہر دے تے نہر دا کنارہ تے ٹھڈی ٹھڈی ہوا تے مزہ نہ ہووے تے وت ہووے۔ بڑا پیارا نظارہ ہے تے ول سنگت تہاکوں آپ کوئی پتہ ہے ول پرلی سائیڈ دے ہے ریلوے پھاٹک خوبصورت جیہا میں آکھیا ریویو آندا پیا ہے پیارا جیہا تے اتھوں گھنوں ولاگ۔ توں سٹارٹنگ سٹارٹنگ تاں اساں گھرو کر کے پہنچائے آسے اپنے ریلوے دے قریب تے نہر دے کنارے ٹھنڈے ٹھنڈے نظارے تے خوبصورت جے سریکی ثقافتاں میں آدھا سنگت کیا بات ہے اپنے پیارے جے ویورا کو نظارہ ڈیکھے سو راندے اساں خوبصورت جیاں پہلے اساں پرلی سائیڈ دے آسے پرلی سائیڈ دو آگے آسے اساں اورلی سائیڈ دے اورلی سائیڈ دا نظارہ کچھ اس طرح دا آندہ پہ سورج غروب تھیندہ ویندے تے بیوٹی فل کلچر آندا پئے کلچر بیوٹی فل سرائیکی دا سرائیکی ثقافتاں تے بڑیاں پیاریاں پیاریاں پرلی سائیڈ دے جانور ودن چھوٹے چھوٹے چگدے ہوئے خوبصورت جے نظارے دے نال نال تے بڑے پیارے پیارے لگدے پئن تے نال اتھاں کن ماشاءاللہ کپڑے دھو کے عوام نے گھات ڈیتے ہن اتے کیونکہ پانی دے نہر دے کنارے تے اکثر لوگ کپڑے شپڑے دھوندے رہندے ہن اے چیک کرو سین کیسا پیارا سین ہے پھٹے دا پل ہے چھوٹا جیہا کجھ ٹائم پہلے تہاکوں یاد ہوسی ہک ویڈیو وائرل تھئی ہئی کہیں دی پھٹے دے اتے اسیں نہر توں کراس کریندا پیا ہئی کوئی رکشہ تے انہاں نا اتھاں گنڑنا پھٹے دی ویڈیو بنڑائی تے اوندی ویڈیو وائرل تھی گئی اج او ماشاءاللہ ساڈے سرائیکی دے سٹار ہن۔ جنہاں جنہاں کوں پتہ ہے نا او سرائیکی دا سٹار کون ہے تے پیارا جیا کمنٹ کر کے ساکوں ڈسیسن۔ کہ سلیم بھائی او فلانا بندہ ہئی پھٹے آلی پل توں وائرل لنگھن لگا ہئی تے یعنی کوئی چیز لنگھدی پئی اتھاں ویڈیو بنائی گئی تے وائرل تھی گئی تے اساں اج ماشاءاللہ پھٹے آلی پل توں بکریاں گزریندے پئے ہن اپنے چھوٹے چھوٹے سرائیکی تے سارے جانور گزردے پئے ہن اج ساڈی ویڈیو تھیسن وائرل انہاں دے ناں توں انہاں وائرل کرائی ہے رشکہ ٹپا کے ویڈیو وائرل تے اساں ماشاءاللہ ہئی تھکن پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیہاں بکریاں نہر دا کنارے تلے یعنی کہ وڈی نہر ہے اتھوں بکریاں ٹپدیاں پئی ہن۔ اج دی ساڈی ویڈیو وائرل تھیسی اج اتھاں ماشاء اللہ رمضان دے صدقے ساری ویڈیو وائرل تھی ویسی اللہ پاک دے حکم نال پہلا رمضان ہے تے پہلا روزہ ہے پل دے کنارے توں بکریاں ٹپدیاں پئیاں تے اساں ویڈیو بنڑیندے پئے آں خابصورت جیہا ولاگ تے ساڈے سرائیکی نظارے سرائیکی نظاریاں دی ثقافتاں خوبصورت جیہاں ایویں دی ہوندیاں ہن سنگت مزید محبتاں کریندے رہے کرو اپنیاں پیاریاں پیاریاں تاکوں مزید اساں ولاگ اپنے ڈیندے رہے کرسوں سرائیکی دے پیارے پیارے اے خوبصورت جیہا منظر تے خوبصورت جیہا کنارہ تے ایہ بڑا پیارا جیہاں ایہ ساڈے تواڈے نال تھی گیا اج دا خوبصورت جیہا ولاگ کریسوں انجوائے ویڈیو سکپ نہ کریسوں محبتاں ڈیندے رہسوں اپنیاں پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیہے سرائیکی ولاگ کو ماشاءاللہ او سائیڈ تو کراس تھی گیا آ گئے اس سائیڈ تے پانی پینے پن پھٹے والا پل کراس کر گئے نے تے پانی انہاں اس سائیڈ تو آ کے پیتے ہمیشہ جیڑی سائیڈ تے ڈھال ہوندی ہے جانور پانی اسے سائیڈ تے پیندا رہندے سمجھانا لے سمجھ گیا اسے خوبصورت جیہے ولاگ کو پیار ڈیسو راندے تے نال جڑے راسو ویڈیو سکپ نی کرنی تے ماشاءاللہ پھٹا کراس کر گئے جانور آ گئن خوبصورت جئے پانی دے کنارے تے پانی پیندے پئن تے تساں نال راسوں راسوں محبتاں کریندے راسو خوبصورت جئے ولاج تے ولیج لائف دے پیارے نظارے اپنے سرائیکی دیاں ثقافتاں تے پیارے پیارے ماحول اگاں چلدیاں ٹریول کرینے راسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی زیادہ سیر وی تہاڈا نی سکھاندے نال جڑے رہو۔

ماشاء اللہ سنگت چس آندی پئی ہے نہیں آندی پئی ماہ رمضان دا مہینہ ہے تے ماشاء اللہ بڑا پیارا پیارا خوبصورت جیاں ولاگ بھی بندا وا تے خوبصورت جیاں نظارہ ہے تے بڑا پیارا ہے نہر دا کنارہ ہے تے ول تاکو پتہ ہے ول پیارا ہے ہیں سنگت ماشاء اللہ انجوائے کریندے پے ولاگ ساڈا اے ماہ رمضان ہے میوزک شیوزک نی چل سگدا صرف نعتاں چلسن قوالیاں چلسن بیک گراؤنڈ میوزک قوالی اے مصطفی والے کربلا والے میرے وارث کربلا والے سبحان اللہ باقی ماشاءاللہ ایویں انجوائے کریندے رہو ساڈا ولاگ سرائیکی نظارے تے اپنے پیارے جڑے راسو سپورٹ کرے سو راندے ساڈی ویڈیو سکپ نہیں کرنی فل پروٹوکول تے گرین گرین نظارہ ہے تے میں آدھا ول سنگت پیارا ہے خوبصورت جی کلچر تے اپنا سرائیکی جڑے رہو نال محبتہ دیندے راسو پیارا جیہا ویلاگ اپنا خوبصورت جیہا ماشاء اللہ اساں میں تھوڑی دیر پہلے ویلاگ دے وچ سچیندا آنا میں کہ ہک سال گزر گئے ماشاء اللہ یہی رمضان آئی یہی ساڑا ویلاگ ہوندا ہے یہی پیارا جی سنگت ہوندی ہے تے مزید محبتاں دیندے رہسو اپنے سرائیکی ویلاگ کو

اگاں پہنچیا سے تے ماشاء اللہ دنبے آ گئن سرائیکی ثقافتاں پٹھان دا مال آ گئے دنبے ایڑ کیتی وے تے میں آکھیا سائیں اتھو بھی شاٹ لے لو ویندے پین تے اے وی سکپ نہ کرو اے وی سائیں ساڈے اپنے سرائیکی بھرا پٹھان بھرا سجن ہن ساڈے تے ماشاء اللہ دنبے کیتی وے تے اساں دنبیاں دا وی ولاگ کیتے دنبیاں دا وی سرائیکی کلچر کو سجاوٹاں ڈے ڈتیاں ماشاء اللہ اے وی نہر دے کنارے تے چک دے وے دیاں میں آکھیا انہاں کو دنبیاں کو وی اج اساں اپنے ولاگ شفٹ کر آؤ تے پٹھان بھرا چکیندے وے دین انہاں دی زندگی دی خیر ہووے جتھے وی راہون ہسدے تے مسکراندے راہون پرلی سائیڈ تے بغیچہ ہے بیراں دا لیمواں دا نیبواں دا تے ہک سائیڈ تے نہر دے کنارے تے دنبے چگدے ودن بڑا پیارا اور خوبصورت جیہا ماحول۔ آئی ایم بیک سنگت بھرا تہاڈا آ گئے خوبصورت جے ولاگ دے ولیج لائف دے نظارے تے پیارے پیارے شاماں پے گئیاں تے توں گھر آ جا ماہیا سامنے ساڈا سرائیکی کلچر دا کھڑا ہے بیل گاڑی۔ عرف سرائیکی دا لفظ ݙاند ریڑھی کیا بات ہے سرائیکی نظارے تے بڑے پیارے پیارے تے سنگت ماشاءاللہ آ پہنچے اسے اپنے کیبن تے تھوڑا گئے اسے باہر ٹریولنگ کی تے خوبصورت جے نظارہ اتھاں بنایا اتھاں بنا کے آ گئے اسے اپنے واپسی کلچر دی طرف ساڈے سرائیکی نظارے پیارے پیارے خوبصورت جے امید ہے کہ تو کوئی شام دیاں خوبصورتیاں دے نال دے ماہ رمضان دے پہلے روزے دے نال نال خوبصورت جے ویلاگ تو کو پسند آسی ساڈا ویلیج لائف دیاں ثقافتاں تے بڑیاں ثقافتاں تے پیاریاں پیاریاں تے کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تے رمضان دے صدقے ساکوں معذرت کریسو اساں تہاڈے کولوں معاف کریسو ساکوں خوبصورت جے ولاگ تے اپنے پیارے پیارے گھن کے تہاڈے کول ایویں حاضر ناظر تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے والا تھیندا راہسی محنت کریندے پئے سٹرگل کریندے پئے اللہ پاک ساکوں کامیاب کرے ایں رمضان شریف دے صدقے اور خوبصورت جے دن دے صدقے تے دعا کرو کہ اللہ پاک ساکوں جلدی جلدی کامیاب کر ڈیوے ٹائم ڈیسر دا تھی گیا ڈبے شبے سڑے خالی تھی چکے ہیں بالکل ہی تے سمجھے کرو ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو لو یو ٹو تھی گیا سارا جت سارے جتنے بھی ولاگ پہ نا ایک ایک دفعہ مان کے تساں سارے ڈیکھ گئے سو نا سارا کام تھی ویسی سیدھا اللہ پاک دے حکم نال تے تہاڈیاں سپورٹ تے تہاڈیاں دعاواں دے نال نال باقی سارے سرائیکی نظارے ڈیتے رہے کرو کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت کریندے راضی تواڈے کول وساں تے ساکوں لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو اپنے پاک ویلیج لائف تے پیارے جے نظاریاں تے فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو پہنچسی پہنچدی پئی ہوسی تاں اوکوں وی فالو کر گھنسو تہاکوں محبتاں بھرا سرائیکی سرائیکی نظارے ڈیکھن کوں ملسن راندے سامنے بیل گاڑی کھڑے تے سارے سرائیکی وسیب دا ایکوں ماشاءاللہ جونے جو کیتے نے پٹھے لڈے سارے جتھے وی جتنے وی ہن نا میں نے تے بئے ڈنگراں کوں سٹینے بئے ڈنگر وی کھاون تے اے وی کھاوے یعنی کہ روزے دو بعد پہلے نا پاد اچ ٹھیک ہے سنگت تے چہرہ تھوڑا ریڈ آندا پیا ہوے تاں مینڈ نہیں کرنا کیونکہ باہر سورج ہے میں اندر تھوڑا جا اندھیرے ٹائپ ہی بیٹھا دیا تے باقی جوائن کریندے رہیا کرو سارے سرائیکی وسیب دیاں سرائیکی سرائیکی ویڈیو خوبصورت جے کلچر دے پیاری پیاری آواز کو ڈیسو اجازتاں ول ملسو ایک خوبصورت جے ولاگ دی طرف تے پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں طرف رمضان مبارک اللہ حافظ